Апостолты хъуыддӕгтӕ Фыццаг сӕр Фыццаг чиныг Феофил ӕз ныффыстон, Йесо тӕккӕ райдианӕй уӕлӕрвтӕмӕй куы систӕуыд, уӕд уонг цы куыста ӕмӕ цӕуыл ахуыр кодта, ӕппӕт уыдӕтты тыххӕй. Кӕй сӕвзӕрста уыцы апостолтӕн, йӕ ацыды размӕ сыгъдӕг уды фӕрцы загъта, цы гӕнгӕ сын у, уый тыххӕй. Йӕ тухӕнты фӕстӕ Йесо бирӕ хӕттыты ӕрцыд апостолтӕм ӕмӕ сын бирӕ ӕвдисӕйнӕгтӕй равдыста, ӕцӕг кӕй райгас, уый. Йӕхи сын уынын кодта дыууиссӕдз боны дӕргъы ӕмӕ сын дзырдта Хуыцауы Паддзахады тыххӕй. Иу хатт сӕ ӕрӕмбырд кодта ӕмӕ сын бафӕдзӕхста. Иерусалимӕй макӕдӕм ацӕут, фӕлӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсут, Фыд уын зӕрдӕ цӕмӕй бавӕрдта ӕмӕ уын ӕз цӕй тыххӕй дзырдтон, уымӕ. Уымӕн ӕмӕ Иоанн аргъуыдта донӕй, сымах та цалдӕр боны фӕстӕ аргъуыд уыдзыстут сыгъдӕг удӕй. Апостолтӕ куы рымбырд сты, уӕд ӕй бафарстой. «Хицау, Израилы паддзахад йӕ къӕхтыл ныртӕккӕ слӕууын кӕндзынӕ?» Йесо сын загъта, «Сымахӕн не мбӕлы, мӕ Фыд йӕ бартӕм гӕсгӕ цы рӕстӕджытӕм ӕмгъуыдтӕ сӕвӕрдта, уыдон зонын. Фӕлӕ сыгъдӕг удӕй куы схайджын уат, уӕд райсдзыстут тых, ӕмӕ мын ӕвдисӕнтӕ уыдзыстут Иерусалимы, ӕгас Иудейӕйы ӕмӕ Самарийы ӕмӕ суанг зӕххы кӕронмӕ. Уыцы ныхӕстӕ зӕгъыны фӕстӕ сӕ цӕстыты раз Йесой систӕуыд, ӕврагъ йӕ ӕрбатыхта ӕмӕ йӕ апостолтӕ нал федтой. Йесо уӕлдӕрӕй-уӕлдӕр куы цыд ӕмӕ сӕ цӕстытӕ арвӕй куы нал истой, уӕд ӕваст сӕ разы февзӕрд дыууӕ лӕджы урс-урсид дарӕсы ӕмӕ загътой: «Галилейаг лӕгтӕ, цы лӕуут ӕмӕ арвмӕ цы кӕсут? Сымахӕй уӕлӕрвтӕм кӕй систӕут, уыцы Йесо рыздӕхдзӕн, ныртӕккӕ йӕ уӕлӕрвтӕм ацӕугӕ куыд федтат, афтӕ.
Уӕд апостолтӕ раздӕхтысты Иерусалиммӕ, Илион цы хох хуындӕуы, уымӕй. Уыцы хох Иерусалиммӕ хӕстӕг у сабаты бон сау дӕрддзӕфӕн. Куы ӕрцыдысты, уӕд схызтысты уӕллаг уатмӕ, ӕмӕ уӕдӕй фӕстӕмӕ уыдысты уым Петр, Иоанн, Иаков ӕмӕ Андрей, Филипп ӕмӕ Фома, Варфоломей ӕмӕ Матвей, Алфейы фырт Иаков, Симон Зелот ӕмӕ Иаковы ӕфсымӕр Иудӕ. Се ппӕт дӕр иудадзыг куывтой ӕнувыдӕй ӕмӕ ӕмзӕрдӕйӕ. Семӕ ма уыдысты сылгоймӕгтӕ, стӕй Йесойы мад Марийӕ ӕмӕ йе фсымӕртӕ. Иу хатт Петр ӕрлӕууыд ӕфсымӕрты раз, уыди дзы сӕдӕ дыууын адӕймаджы бӕрц, ӕмӕ загъта: «Ӕфсымӕртӕ, хъуамӕ сӕххӕст уыдаид, сыгъдӕг уд развӕлгъау Сыгъдӕг Фысты Давиды дзыхӕй, Иудӕйы тыххӕй цы загъта, уый. Иудӕ сси, Йесойы чи рцахста, уыдоны ӕрбакӕнӕг. Кӕд махӕй уыди ӕмӕ йӕм немӕ кусыны хал ӕрхауди, уӕддӕр. Йӕ фыдракӕнды тыххӕй цы мызд райста, уымӕй балхӕдта зӕхх. Уым ӕрхауд, йӕ гуыбын аскъуыд, ӕмӕ йӕ хуылфы дзаумӕттӕ иууылдӕр ракалдысты. Уый базыдтой Иерусалимы ӕппӕт цӕрджытӕ. Ӕмӕ уыцы зӕхх сӕ мадӕлон ӕвзагыл схуындӕуыд Акелдамы. Ома туджы зӕхх. Псаломты чиныджы та фыст у: «Йӕ кӕрт баззайӕд афтидӕй, Цӕрӕг дзы ма уӕд, ӕмӕ йӕ бынаты ӕрхауӕд ӕндӕрмӕ. Уӕдӕ нӕ сӕвзарын хъӕуы, хицау Йесо не хсӕн куы царди, уӕдӕй. Иоанн куы аргъуыдта уыцы заманӕй, Йесойы махӕй уӕларвмӕ куы систӕуыд, уӕд уонг иудадзыг немыц лӕгтӕ уыд, уыдонӕй иуы. Уый махау хъуамӕ суа ӕвдисӕн, Йесойы райгасӕн. Ӕмӕ бахастой фӕндон дыууӕйы тыххӕй. Фӕсномыгӕй Варсавӕ кӕнӕ Иуст кӕй хуыдтой, уыцы Иосифы ӕмӕ Матви тыххӕй, уӕд бакуывтой.
Хицау, ды алкӕй зӕрдӕ дӕр зоныс, равдис нын ацы дыууӕйӕ кӕй сӕвзӕрстай, уый, цӕмӕй кӕна апостолы куыст. уымӕн ӕмӕ Иудӕ ныууагъта уыцы куыст ӕмӕ ацыд, кӕм хъуамӕ уа, уырдӕм. Сӕппӕрстой хӕлттӕ, ысхауд Матфийы хал, ӕмӕ иуӕндӕсимӕ сси апостол.